Helo, gobeithio bod pawb yn cadw'n iach ac yn saff yn ystod y cyfnod rili od a wierd yma. Ia, 'dan ni 'di bod yn lockdown ers cant diwrnod, mercher. Mae'n hollol hurt, ond 'na fo. On' mae wedi bod yn cyfnod bryderus i llawer o bobol, ac mae wedi ca'l effaith ar iechyd meddwl. Yn sicir mae 'di roi her i ni gyd o ran sut i ymdopi gyda'n iechyd meddwl a'r ffordd 'dan ni'n teimlo felly heddiw 'ma dwi'n mynd i rannu bach o tips i chi ar be' dwi'n neud i helpu fy iechyd meddwl a dwi'n gwbo bo' llawer iawn o bobol eryll yn gneud y pethe yma i helpu n'w 'tha hefyd felly gyda pethe'n cychwyn nôl i'r normal o ryw fath. Yn licio deud normal dwi'm yn siŵr os nawn ni fyth fynd yn ôl i normal yym gyda ysgolion wedi cychwyn agor yr wythnos yma a llawer iawn o blant a phobol ifanc Cymru 'di dychwelyd yn ôl i'r ysgol dwi'n credu bod o'n bwysig iawn i ni ofalu am ei iechyd meddwl a rhoid y ffordd 'dan 'dan ni'n teimlo yn gyntaf. Felly tip rhif un ydi peidiwch â roi gormod o bwysa' ar eich hunan. Yn sicir Yn ystod y cyfnod yma, mae'n bwysig iawn peidio rhoi gormod o bwysau ar eich hunan. Cymwch bob diwrnod fel maen nhw'n dod, a os da chi yn cael diwrnod drwg, jyst gwnewch ych gorau glas, ac os da chi'n neud rhywbeth bach, fatha mynd i'r cawod, Rhowch clod i'ch hunan am wneud hynny achos mae'n gam enfawr codi o'r gwely os da chi'n cael diwrnod drwg. Felly cofiwch cymryd bob dydd fel maen nhw'n dod a un dydd ar y tro fel maen nhw'n deud ia. Um, a gofalwch am eich hunan. Ty prif dau ydy ymarfer corff. Dwi wedi cymryd y cyfle yn ystod lockdown i wneud ymarfer corff a jyst trio pethau newydd. Dwi'n mwynhau neu swmba felly Be bynnag sydd at eich dant chi, diom yn gorfod bod rhedeg na'm byd fel 'a, gallwch chi wneud pilates, be bynnag, yoga, um, be bynnag sy'n eich diddori chi. Ond cofiwch, peidiwch â roed gormod o bwysau ar eich hunan. Um, os da chi'n gweld rhywun arall yn neud lot fawr o ymarfer corff, dwi'n gwybod bod ar social media ac yn cyfryngu cymdeithasol yy mae pobl yn neu hyn a hyn o marfer corff does am pwysau i chi neu hynny jyst gwnewch beth ydych chi'n gyfforddus yn neud oedd yn tip rhif tri ydy cadw mewn cysylltiad felly Gwnewch yn siŵr bod chi'n cadw mewn cysylltiad dros y we ar FaceTime dwi wrth modd efo FaceTime a dwi yn siarad gyd o'n ffrindiau yn aml um, a ffonio nhw. Mae'n bwysig iawn i gael bwrw bol neu siarad am malu awyr yn aml. Ond rwan, gan mae pethau'n dechrau newid a da ni yn cael cyfarfod pobl o fewn dau fetr, um, cofio'r cyfyngiadau, um, mae'n bwysig iawn i chi fynd a cyfarfod ffrind, cael panad, cael sgwrs a jyst mwynhau a cael amser i ymlacio gyda'ch ffrind. Um, mae hynna'n bwysig iawn, chi cofiwch wneud. Yn gysylltu i hwnnw, um, siarad, bwysig bwysig iawn. Os mae, pan mae rwy'n yn gofyn wrtho fi beth yw pwys, peth pwysig, pwysica wir amdan um, helpu chi'n hunan, siaradwch. Y cam gyntaf i, chel, i helpu chi'n hunan ydi siarad am y ffordd 'dach chi'n teimlo. Os 'dach chi'n ca'l diwrnod drwg jys siaradwch am yr hyn 'dach chi'n deimlo. Do's 'a ddim un broblam yn bizarre os 'di o'n eich poeni chi mae o wirioneddol yn bwysig siarad amdano fo felly siarad i rywun 'dach chi'n ymddiried yno am yr hyn 'dach chi'n teimlo a newch chi wir gweld y pwyse 'di ca'l 'i dynnu oddi ar eich sgwydda chi. Felly, cam nesa, um, dwi'n credu, ydy cadw cofnod. Os ydych chi'n cadw nod drwg, dwi'n credu bod yn bwysig cadw cofnod am yr hyn ydych chi'n neud yn ystod o'r diwrnod. Pa fath o dywydd, faint o gloch, os ydych chi'n teimlo'n waeth gyda'r nos neu y bora, neu hyd yn oed pethau bizar ta alcohol neu caffin. Mae caffin um, yn gallu cael gymaint o effaith ar rwy'n. Dwi'n y blaen, ges i diwrnod bach o wel, bach yn o'r bryderus ac o'n i pethau'n mynd rownd a rownd a rownd yn ymhen i ac o'n i'n poeni gymaint o bethau. Ond digwydd bod, o'n i'n cael gormod o gaffi yn y diwrnod yna a dyna oedd y broblem a mae'n bwysig iawn er mwyn i chi gallu gweld beth sydd yn gwneud y triggers yna a gweld beth sydd yn helpu. Um, os ydych chi'n cael gormod o gaffi'n cytio lawr y caffi'n gymaint ydych chi'n gallu um, a neitho neu gwahaniaeth. Um, felly Y dau step ola ydi darllen a myfyrio. Felly ma'r ddau yn mynd law yn llaw 'i gilydd yym a deud y gwir. Ma' darllen mor braf a therapiwtig a dwi'n cymyd o fel therapi bach gyda nos cyn cysgu yn lle pigo fyny hwn dwi'n ofnadwy o ddrwg ar ôl gweld sgrîn time fi a dwi'n trio ngorau i pidio yym neu gymaint o s- mynd ar y cyfrynge cymdeithasol ma'n normal ma' powb yn neud yn ystod y cyfnod felly ia darllan a myfyrio ma' myfyrio yn cymyd yn rhoi amser i chi ymlacio a jyst yy myfyriwch diwrnod a rhyddhau yym y pwysa' sydd arnoch chi. Felly ia dyna 'di tips fi am dan be' dwi neud i helpu. Dwi'n gwbo bo' llawer iawn ohonoch chi'n trio'ch gore' glas ond Mae'n iawn, peidiwch â phoeni, mae'n normal i gael diwrnod gwael, a yn enwedig gyda pobl yn dychwelyd i'r ysgol. Pob lwc gyda chi os 'dach chi wedi dychwelyd yn ôl, da iawn, ac i rei sydd heb ddychwelyd a ddim yn teimlo'n gyffyrddus neu mae'n hollol, hollol fine. Mae'n hollol normal, peidiwch â rhoi pwysau arnoch eich hunan. Dwi'n un sy'n bryderus amdan yr hyn sydd i ddod, dwi yn bryderus am petha yn mynd nôl i normal, a Dwi yn cymyd bob dydd fel ma'n dod a os dwi ddim yn gyffyrddus gyda rwbath pidio neud o achos 'di o ddim werth o. Ma'n bwysig iawn i falu am eich iechyd meddwl a ma'ch iechyd meddwl yn bwysig bwysig bwysig iawn. Felly er mwyn gofalu am 'ych hunan